La selama nwen. Iḍ agi ad nernu axemmem ɣef ayen bda ddurt iɛeddan, ar xaṭi ccher agi ad tecfum ma tettḥessisem dima i nnuba-agi, armi i as-ttbiɛen kra n wid i tebɛen Sidna Ɛisa zik. Ihi kunwi ttmeḥsisen tura, mebla ccek ad tinim nnuba-agi tella i wid itebɛen Sidna Ɛisa. Aytmaten d teysetmatin, nnuba-agi tella fell-awen akk, ɣas tellam mazal d inselmen. Acu ɣef? Ala xaṭer yemken mazal ur tefhimem ara lemɛana n wayen i awen-qqareɣ. Ur tefhimem ara belli win yettaǧǧan ayen i t-icudden ɣer ddunit ad itbeɛ Sidna Ɛisa, cwiya becwiya yettuɣal akken yella netta s ttukkla fell-as. Mi ara iqabel lfedi n Sidna Ɛisa i ddnubat-is, lmumen-nni tettunefk-as yiwet tazmert, yeɛni tin n Ṛuḥ Lquddus, i wakken ara yezmer ad iɣleb ddnub deg yiman-is. Akken iteddu seg wass ɣer wass di lemɛacra d Ssid-is Lmasiḥ, yettbeddil, yettuɣal cwiya becwiya am netta, d iṣeffawa, d tuqa, d lmaḥiba. Wid iqerben si Ɛisa, acu d lmeɛna n wayagi? Wid i ken-iqerben d imawlan-nwen, d at uxxam, temyeqrebem s yidammen akka i yella lḥal s wid iqerben Sidna Ɛisa. Llan d ayla-s, ttilin si lmafila-ines ɣef ddemma idammen-is yenɣelen fell-asen. Ittwakteb nukni ibeɛden ɣef Ṛebbi zik, nukni llan d iɛdawen s ixemmimen d lecɣel-nneɣ n dir, tura nefra yid-s s lmut n Sidna Ɛisa, nuɣal s idammen-is d at uxxam n Ṛebbi. Ataya ihi lmeɛna n yisem-agi n wid iqerben Sidna Ɛisa. Neḥfeḍ-d ur t-iɛaddan akken ttwaɛeqlen wid i t-iqelben s lmaḥiba ay sɛan way gar-asen. D Ṛuḥ Lqudus i aɣ-d-ittunefken mi d nuɣal d arraw n Ṛebbi i yesmaren deg wulawen-nneɣ lmaḥiba Ṛebbi Babat-nneɣ. Lḥaǧa tis snat ara neḥfeḍ ɣef wid iqerben Sidna Ɛisa d ṭṭaɛa s wayes ay dewɛen i Ssid-nsen Lewqi Ṛebbi.

Ḥasiset i lmit Ɛli d iḥka Sidna Ɛisa i wakken ara nefhem lemɛana tidet n ṭṭaɛa. Acu i tɣilem? i d-yenna Sidna Ɛisa. Yiwen bunadem yesɛa sin warraw-is. Iɛedda ɣer umezwaru yenna-as a mmi, ruḥ ad txedmeḍ deg tafrant i wass-agi. Iǧaweb mmi-s, ur bɣiɣ ara. Taggara-a indem, iruḥ. Iɛedda imiren ɣer wayeḍ, yenna-as kifkif. Wis sin iǧaweb yenna-as i baba-s, Aqli ya sidi, lemɛana ur iruḥ ara. Anwa deg-sen ixedmen lebɣi n baba-s i d-yenna Sidna Ɛisa, acu tɣilem kunwi i yettmeḥsisen tura? Yettwakteb deg lumuṛ n Ṛebbi i yimezwura, ad tkemmleḍ ɣer Sidi Ṛebbi ayen tenniḍ s limin. Win iqerben Sidna Ɛisa Ur yettaɣ ara awal s uqemmuc kan, ixeddem lebɣi n Rebbi seg wul, s tazmert n Ṛuḥ Lqudus i as-ittunefken mi iqabel Sidna Ɛisa d ameslek-is. Ṛebbi ittamer-aɣ deg wawal-is, iqqar, Dewɛet i lwaldin-nwen, kunwi llan d imeẓyanen, kaber baba-k d yemma-k. Akken ma ḥfeḍ ddurt iɛeddan, Sidna Ɛisa mi lagi ddunit, ixeddem dima ayen yuɣalen d lmital lɛali i wid i t-iqerben. Yella amkan deg Inǧil anida yettukteb, Idda netta d imawlan-is i d weɛyasen. Mi yesɛa tnac n sna deg leɛmer-is, lwaldin-is wwin-t yid-sen ad yettɛeddi lɛid di lqedd, akken xeddmen kul useggas. Sid Ɛisa idweɛ-yasen, idɛa-yasen. Kunwi i t-itebɛen, kunwi itebɛen Sidna Ɛisa, d lwajeb fell-awen ad tdewɛem i lwaldin-nwen, deg wayen yellan d lḥerma, d lḥeqq law d ṣṣfawa. Lmeɛna tikwal, d lwajeb fell-aɣ nekni yellan d lmumnin, ad ndewɛa i Ṛebbi, ad nxeddem lebɣi-ines, wala ad ndewɛa i medden, ɣas llan d imawlan-nneɣ. Lweqt-nni mi iruḥ Sidna Ɛisa d lwaldin-is ad yesɛeddi lɛid i lqedd, akken uɣalen-d sinna, netta iɣab. Imawlan-is ur ukin ara yid-s imi ɣilen idda d tarbaɛt-nsen, lḥan tikli n wass uqbel i d-rrin s lexbar ulac-it. Qellben ɣer timussniwin-nsen, imi ur t-ufin ara uɣalen ɣer lqedd ad t-qellben.

Acuɣer i yi-tettqellibem? Ɛni ur tessinem ara i yessefk-iyi ad xedmeɣ lecɣal n Baba yellan deg-nwen? Nutni ur fhimen ara ayen i sen-yenna. Fehmen kunwi, ttneḥsisen. Sidna Ɛisa yeǧǧa lkursi n Baba-s i wakken ad aɣ-imel lmeḥiba-s. Illu ula d llufan am nekni, ulamma ila d mmi-s n Sidi Ṛebbi. Deg wayagi izewweɛ-as i Baba-s d igenni, as-yeǧǧa lenneɣ. Wid i d-ihegga Ṛebbi.

Tayetma tissisetmatin iqerben si lemɛayca dinna di tmurt, kul wi tellan d inigan-is gar wid i kent-izzin. Amek ara as-tennim acidel fell-asit, ma yella ur tcehhlim ara fell-as? Iseffeɣ ula d nukni, di lweqt-nneɣ ad ndewɛa i Rebbi wala i medden, ad naɣ awal-is mačči kan s uqemmuc.